Salam hormatly watandaşlar Zrasvuyte dorogiý Turkmenistanci bu gün ýenede Türkmenistanyň ýurt içindäki türmeleriň ýagdaýlary barada habar geldi şol hakda ýenede gürleşmeli bolduk. Aleyküm salam Eldar Salam aleyküm Eldar kömek gerek bolup dur a bu türkmen

Türmeleriň içinde kowid köpelip, adamlar yzy üzülmän Marydaky Murgap GRES boliçkasyna tarap äkidilýär. Esasy birinji zona LBK on bir diýýärdiler öýdýän şol obşi zonyň gapdalynda seýitde. Onnoň bir wasmýorka diýip nemäň içinde bar. Çärjewiň içinde mundanam ýedinji Semýorka Baýramalyň zonasy, esasam bolniçka. Ol bi ady Şükür diýilýän-ä ola ýöne bir şo orsça aýdylýar-a Çornaýa dyra diýilýän. Ola şol gutaran ýeri. Kynçylyk ýerler ilki bilen şol türmelegiň içinde başlanýar. Şu wagt kowidden peýdalanyp Şotada kynçylyk ýörite döredýän ýene-de şo şo sistemaň ýaňky Pinstar sistemaň işgärleri. Eger-de sen ýerde ýatman şotada krowatda ýatjak bolsaň şkonka diýilýär-de. Şoňa müň dollar tölemeli. Türmeleň içinde. Müň ýarym dollar tölemeli. Peredaçalar ýok bermelälmişin kowidmişin şol hiç kime peredaça geçirmelälmişin emma iki ýüz üç ýüz dollar berseň peredaçaňy geçirip bolýa şo peredaçalar geçirmek üçin adamlar şu wagt ol öleniňä öleniň üstesine garga gözüni çokanyň gitdigiçe bul adamlar bulardan keselä möwç alyp dur türmeleriň içinde. Bular bolsa şu türmäň işgärleri bolsa ýene-de şoňalak bulara neme salýarlar, salgyt salyp durlar. Ýöne bu bir gülmi goňşyňa geler başyňa diýlen ýagdaý, şoň içinde işläp ýören işgärleriň özlerem keselleýärler. Olaram şol kesele ýokuşýarlar, işden çykyp uradylar. Iň esasy zat şu taýda şulaň hemmesini ozal-a şol Marygresdaky bolniçkada şol tuberkuloz kesellän nalar üçin edilen bolsa, indi kowidleň hemmesini şo tak ugradýarlar. Ugradanda Stolypin diýilýän wagon Mara baryp, Mardanam ýaňky awtozak şol şoňa kän bolsa bir on ýigrimi adam sygýar dozor şol şoň ondan kän salmaly däl bular otuz bäş adam salanlaryny men özüm gördüm men özüm geçdim o zatlardan adamlar çaşyp barýardy bu wagt bolsa bular otuz bäş däl elli adam salýamyşlar özem şol maryň demir ýolundan awtozagyň içinde baniçka barýança iki üç adam maslyk bolup barýar şo tabşyr. Baranlaň birem şo taýdan diri çykanok. Diri çykman ýene-de üstesine bulary çykarýarlar. Ölenleriň käbir, köpüsi närä ýöne nomer edip ýazýarlar-da, şol Margrediň gapdalyndaky gonamçylyk bar, şo taýda şular nomer boýunça jaýlap otyrlar. Atlaram ýok, familiýalaram ýok. Muňalak eden-etdilik hiç ýurtda, hiç döwletde ýok. Haramdag Berdimuhamedow. Sen ynsmy, jynsmy sen? Sen bu edýän zadyň näme, näme üçin sen muny ykrar edeňak şol keseliň bardygyny? Saňa daşary ýurtdan kesel ýaňky bu kesele göreşmek üçin ýörite kömek beriljega. Sen öz halkyňa kömek ederdiň. Sen bu milleti beýtdirip bugna salyp, özüň aman syparyny öýdýäň. Men gördüm bu gün sen ol ýygnak geçiren bop o çakyby ýygnan çakyňam goýmazlar seň. Hiç haýsyňy ol Amanowyňam goýmazlar. Senem goýmazlar, tohum tijiňinem goýmazlar. Oýun etmegin, bu milleti gyrana salmaga hiç kim saňa rugsat berenak, sen, sen kim, sen kimdirin öýdýäň özüňi? Olar bir nas üçin ýa çilim üçin tutulan adamlary, olar ahyr şotak türmäň içine düşüp, onsoň ölüme sezewar bolýarlar. Sen näme üçin şowuna salýaň milleti? Näme üçin şo statýalary goýbermediň näme üçin türmeleň içi doly by bu güne näme üçin salyp ýörsiň halkyňy hä seň kakaň şo aýallara dözübilen adam a şol zonaň içinde wirtuhaý şoňalak şol dogumlylyk bilen şol doň ýüreklik bilen sen şo şuadam sen türmelere edýän işiň şol. Ýöne bilgin bu zatlaryň aňyrsynyň bu bu zatlara hökman surata jogap bermeli bolar. Bilgin soňabaka jana jan, gana gan, sana san jogap berdirerler. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa.